Men Laçynyň ejesi bolýan. Beýle bolsa, gelginje, oturyň, dik durmaň-da. Men seniň ýanyňa oturmana gelemok, men saňa bir agyz sözüm bar. Beýle bolsa, aýdyň, diňläýin. Meň gyzym bilen araňda näme bar? Men ony size aýtmamda-da bilýänsiňiz-le? Ýok, men ony senden eşidesim gelýär. Eşidesiňiz gelýän bolsa, men siziň gyzyňyzy söýýän.
Siziň söýmäne diliňiz degýämi? Aý howwa-la siz söýäýmeseňiz başga näme etjek? Söýgüden-ä garnyň doýanok, ondan-ä gara garnyň doýur.
Eneje, garyp bolup doglanma men günäkär däldirmi? Sen garyp bolup doglanma men gyzym günäkärmi? Ilki sen özüňi ekle. Men gyzymy aç öldüresim gelenok. Eneje goý muny, men munuň artyk çydamok. Gowy söýdenç kyn siz.

Gyzyny durmuşa çykaran ene özüni nähili alyp barmaly? Geliň bu barada pikir alşalyň. Gyz kişi maşgalasy hasaplanýar. Türkmençilikde gyz maşgala dünýä inenden oň terbiýesine, edim-gylymyna aýratyn üns berilýär. Bu durmuşa çykan gyzyň baran ýerinde ene-atasynyn ýüzüniň gyzarmazlygy üçin edilýär. Gyzy durmuşa çykandan soň ene-atanyň, has dogrusy enäniň durmuşynda täze bir sahypa açylýar. Bu sahypada ýazyljak wakalaň edebi esasynyň, ýagny ssenariýasynyň mazmunyna Ejäniň aýratyn orny bar. Bu döwürde ene ruhy taýdan käbir kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolup biler. Mysal üçin, boşluk, ýalňyzlyk duýgusy, özüni ikinji planda duýmak ýaly duýgular başdan geçirip biler. Eje üçin bu döwürde akylly, deňagramly hereket etmek gyzynyň täze guran maşgalasy bilen bagtly bolmagy üçin örän möhümdir. Mundan beýläk ene üçin gyzana çaga höküminde däl-de, uly adam, aýal, gelin höküminde garamak möhümdir. Indi gyzymyň durmuşy doly maňa bagly däl. Men mundan beýläk diňe oňa goldaw berip bilerin diýip, ene öz öňünde maksat goýmaly we şol günden soň gyzynyň durmuşyna çenden aşa gatyşmazlyga çalyşmak we şol günden soň gyzynyň durmuşyna çenden aşa gatyşmazlyga çalyşmak Dogrudyr. Gyzynyň öý işlerine, adamsy bilen gatnaşyklaryna gaty kän gatyşmak, ýagny maslahat soralmaka öz pikiriňi aýtmak, tankyt etmek ýaly hereketler olaň arasynda düşünişmezlige sebäp bolup biler. Eje üçin iň gowusy soralan wagty maslahat bermek, soralmadyk ýagdaýda bolsa saklanmakdyr. Durmuşa çykan gyzyňa günde on gezek jaň etmek ýa-da olaň her bir meselesine gatyşmak gowulyga getirenok, bu mälim zat şeýlemi? Gyzlaram öz gezeginde ejelerine näme aýtmaly, näme aýtmaly däl, seljermäni başarmaly. Maşgala arasynda är-aýal gatnaşyklarynda bolýan ownuk-uşak düşünişmezliklere çenli aýtmak, Gysgaça aýdaňda, peşeden pil ýasamak enäň ýüregini çişirip, guda tarapa ýigrenç döredip biler. Gyz maşgalada hemişe bu wakany ejeme aýtsam, ejem maňa näme diýer diýen gorky bolmaly. Hemmämizem ýalňyşyp bilýäs. Ýöne ýalňyşymyzdan wagtynda netije çykarmany öwrenmek möhümdir. Ejäniň gyzynyň maşgalasyna häli-şindi goşulyp, oňa akyl öwretmegi, Wakaň anygyna ýetmän diňe gyzynyň gürrüňine ynanyp, guda tarapy ýazgarmak, günäkärlemek köp ejeleň ýalňyşy. Dogry netijä gelmek üçin beýleki tarapyňam pikirini diňlemek möhümdir. Gyzyň ene-atasynda belki gyzymyň özi günäkärdir diýen pikir hökman bolmalydyr. Çala bir zat üçin gyz ejesiniň ýanynda ylgap durjak bolsa, täze gurlan maşgala berkäp ýetişmäkä dagap biler. Gyzyny durmuş ýoluna ugradan enäniň gyzyna edip biljek iň güýçli goldawy ýagşy dilegdir. Çünki ene dilegi Taňry dilegidir.
Awyň gözlegine çykan möjekler ordasy ýeke gezip ýören itiň üstünden barýarlar. Olar dessine iti iýmek barada maslahat etýärler, ýöne it möjeklere ýalbaryp, Meni iýmäň. Men size goýunlaryň köp ýerini görkezeýin hemem goýun awlamany öwredeýin diýipdir. Beýle maslahata razy bolan möjekler iti öz ýanlary bilen alypdyrlar-da, it bilen bile gezipdirler, aw awlapdyrlar. Awlar birnäçe ýyla dowam edipdir. Ýöne möjek bilen it hem heýem bir dost bolarmy? Günleriň bir gününde şeýle bir howa sowap başlapdyr. Bu gyşyň agyr gelmegi bilen möjekler awsyz galypdyrlar. Onda bular iti iýmek barada maslahat edipdirler hem-de. iti iýipdirler. Tüňküni bolsa gömüpdirler, ýöne ýaňky itiň baş daşyna näme ýazmak barada möjekler maslahat edipdir. Eger-de muň baş daşyna Dostumyzdan diýip ýazsag-a, biz muny iýdik, bula bolmaýar diýipdirler. Eger-de bu baş daşyna Duşmanymyzdan diýip ýazsagam, muň bilen biz birnäçe ýyllap agzybir gezdik diýipdirler. Gowusy biz muňa Kärdeşimizden diýip ýazalyň diýipdirler. Rowaýatyň üsti bilen möjek bilen itiň arasyndaky dostluk ýa-da olaryň aw awlamagy baradaky gürrüň gitýändir öýdýäňizmi? Asla beýle däl. Rowaýat gönden-göni adamyň durmuşy bilen baglanyşyklydyr. Ägä boluň, siziň hem iň ýakyn dostlaryňyz ýa-da bolmasa-da kärdeşleriňiz sizi iýmegine mümkinçilik döredäýmäň. Ägä boluň.
Jumat bir ýerde otyryn. Parkda. Dynç alyp. Görkezip geçmesem bolmaz şuny. Ne şu taýda Gollandiýanyň sag tarapda, çep tarapda-da Germaniýanyň baýdagy bar. Şu ýoluň aňyrsynda görýän jaýyň Germaniýanyň jaýlary. Ýöne Germaniýanyň howlusy, Germaniýanyň jaýlary. Şulam Germaniýada bir market. Ine. Ýoluň bärsem ne Gallanja. Gallanjaň ýaşaýjylary. Ine, beýlikli girip çykyp aýlanyp durlar ine. Şu taýdan gollandlaram şu marketden al alýar aljak zadyny, nemislaram alýar. Parkowka girip alyp çykýar. Hiç ýyl granitsa-da ýok, polisiýa-da ýok. Ana. Gollanjaň maşyny girip gitdi Germaniýaň territoriýasyna. Bir şlagbaum bar olam açyk dur. Şolar ýaly spokoýn rahat ýaşaýarlar. Diňeje baýdagy goýdular. Ne uruş bar ne gyrlyşyk. Ne öldürýärler biri birini. Ýeriň üstünde seret. Ýoluň çep tarapy Gal Germaniýa sag tarapam Gollandiýa. Gül ýaly jana. Ýöne nemetski maşyn. Ne-de gollandsk maşyn. Girip çykyp aýlanyp ýörler.
Ýok-ow bu wagt adamlara pul gyzykly, pul. Seň mätgösäň bilen hem işleri ýok, seň diliň bilen hem işleri ýok. Beýdip iliň üstüne atyp ýumurlama-da. Maňa pul gyzyklydy boýnuňa alaýsana. Ýo men diňe aýdýan. Mätgösäs. Kim bolany bilýäňmi? Ýer kim bolupdy Mäti Kösäýew? Mäti Kösäýew Sen, seň çagaň, kakaň, ataň sowatly bolsun diýip, taryhyny bilsin diýip, janyny orta goýup zähmet çeken adam. Şu köçä Mäti Kösäýew köçesi diýdiňmi? Hawa. Boldy. Şu köçä gaýdyp mopra diýmeýän. Mät Kösäýew diýýän. Ine muny başga urduň. Hany ýöräli onda. Gijä galýas.
Size ýene bir kiçijik sorag. Bir müň dokuz ýüz ýigrimi ýedinji ýyl Angliýada bir kapitanyň jenazasy gidip dur. Bir polkownik bu jenazada merhum hakynda şu sözleri aýtýar. Hormatly kapitan Birinji jahan uruşynda öz ýurdy üçin batyrgaý söweşdi. Onuň gahrymanlygy sebäpli Angliýa ýeňiş gazandy we kapitanyň bir kesel sebäpli ýogalmagy meni gaty gynandyrýar. Indi sorag. Polkownigiň eden çykyşynda näme logiki ýalňyşlyk bar? Kommentariýada jogabyňyzy belläň, hany göreli kim birinji bilýär. Sag boluň. Üns beren bolsaňyz, ruçkalaryň gapagynyň barynda diýen ýaly ýokarsynda kiçijik deşikjek bar. A geliň munuň aslyna seredeli. Barymyz diýen ýaly ýazanda ýa-da ruçkany açanda şu gapagyny agzymyza salyp ýa çeýnäp görendiris. Başlarda ruçkanyň gapagynda deşik ýokdur. Bir topar adam, esasanam çagalar, gapagy çeýneýärkä ýalňyşlyk bilen ýuwdup, dem alyp bilmän ölüme duçar boldy. Soňra ruçka öndürýän uly firmalar şu ruçkanyň gapajygyny birden ýuwudylanda dem alyp bilmegimiz üçin, deşijik goýmagy akyl etdi. Ine şu adam belki biziň üns bermeýän deşijigimiz millionlarça adamyň durmuşyny halas etýär. Ol dem alyp bolýarmyş diýip siz ýene risk etmäň, ýa-da deşigi ulurak ruçka aljak boluň. Sag boluň. Piratlar, ýagny deňiz garakçylary. Näme üçin bir gözüni mydama ýapyp gelýärdi? Elbetde, gözüne şikes ýeteni üçin ýa kör bolany üçin ýapýanlary hem bardy. Ýöne asyl sebäbi munuň arkasynda gaty akylly metod ýatyr. Gäminiň üstünde gezip ýören piratlar gäminiň aşagyna geçende birdenkä ýagtylykdan garaňka geçmeli bolýardylar. Adamyň gözi bolsa, ýagtylykdan garaňka takmynan ýigrimi minutda öwrenişýär. Bu uzyn wagty aradan aýyrmak üçin piratlar gäminiň üstünde gezip ýörkä bir gözüni daňmagy akyl etdi. Birden gäminiň aşagyna geçenlerinde, ýaňky daňynyň ýerini çalyşýarlar welin, bir gözi eýýäm garaňka öwrülişen bolýar. Al indi bilýäňiz. Sag boluň.